Şu wideoda ekonomikaň umumy düşünjeleri barada dek geçeris we ekonomika nirden gelip çykdy, kim döretdi we näme zada ol ekonomika diýmek şu barada gysgaça aýdyp geçjek. Wideoň kän uzyn bolmagyny islämok, şoň üçin gysgaça dek geçeris. Ekonomika näme? we nirde döredi? Ekonomikany kimiň döredendigini hiç kim men döretdim diýip aýdyp bilmeýär. Ýagny belli bir maglumat ýok, ine şul adam döretdi diýen. Ýöne ekonomika ylmynda belli bir adamlar bar, şolardan ekonomika ylmy gelip çykdy diýip. Mysal üçin, birinji Adam Smit, ol bir müň ýedi ýüz ýetmiş birinjimi, ýetmişinji ýylda Wealth of Nations diýen kitap ýazýar. Ýagny Döwletleriň baýlygy diýen kitap ýazýar. Olam politiçeskiý ekonomika barada ýazýar. Şo başda çykan wagty ekonomika diýen termin, terminem däldi, ekonomika diýip ylmy döreden wagty politiçeskiý ekonomika diýip çykýar, polit syýasy syýasy syýasat ekonomikasymy, syýasat ekonomikasy diýip çykarýarlar. Onsoň, ondan soň bir müň sekiz ýüz on ýedinji ýylda Dewid Rikardo diýen bir filosof ekonomik politiçeski ekonomikaň prinsipleri diýip bir kitap ýazýar. Şondan bäri Şol ekonomika ylmyny onsoň öwrenip başladylar. Ýöne ekonomikaň politiçeski ekonomikadan aýrylmak döwri bir müň sekiz ýüz togsan njy ýylda başlaýar. Olam Alfred Marşall tarapyndan Principles of Economics diýip bir kitap ýazýar. Ekonomikaň başlangyçlary diýen ýaly. türkmençä terjime edemizde şol kitapda eýýäm politikadan ekonomikany aýry görkezýär. Şondan bäri ekonomika ylmy e, e, giňden öwrenilip başlanýar. Onsoň ekonomikaň ýene bir e, başga bir ýoluny aýdamyzda, ekonomika iki bölege bölünýär diýip aýdylýar. Makroekonomika bilen mikroekonomika. Olaryň içine kän e, çuňňur girip durjak däl. Ýöne gyzyklanýan adamlar bar bolsa, kommentariýada belläň, aýdyň. Eger şol ikisi barada, makroekonomika bilen mikroekonomika barada biljek bolsaňyz, men aýratyn wideo edip bilerin. We bu kanal biznes ugurlaryna köp ugrukdyrylan bolany üçin men

biznes ugurlarynda ulanylýar. Ýagny biznesiň ekonomika bolan gatnaşyklaryny, onsoň biznes şu ekonomika görä nähili hereket etmeli, biznesi ösdürmäne nähili ekonomikaň gurallaryny bilmeli, şoňa gönükdirilen we matematika bilen ekonomikaň gurallaryny jemläp, dolandyryş ekonomikasyny düzýär. Eger-de şu tema barada soragyňyz bar bolsa, laýk goýuň we kommentariýada belläň. Soragyňyzy ýazyň, men jogap bererin hökman. Indi ekonomikaň nämedigine düşündik. Indi ekonomika näme edýär diýen soragy hem degip geçjek. Bu ekonomika nämä gerek bize? Ekonomika diýmek üç soraga jogap berýär. Birinji sorag näme öndürmeli? Eger ýurt barada aýdamyzda, döwlet barada aýdamyzda näme öndürmeli? Nädip öndürmeli şo zady? we kime öndürmeli we kim üçin öndürmeli? Şol üç soragy oň ýene-de käbir ýerlerde dördünjisi hem bar, ýöne şu başlangyç soraglar şu üçüsi näme öndürmeli, nädip öndürmeli we kim üçin öndürmeli diýen soraglara jogap berýär we şolara hem şolaryň üstünde hem her dürli gurallary döredýär, şolary, ýagny ekonomikanyň her dürli resurslary bar, resurslar diýip, tebigy baýlyklar diýeli, başga-da bir topar baýlyklar bar, adam baý, adamyň güýji, her, her bir zady, şolary, rejeli ulanmagyň soraglaryna jogap berýär ekonomika ine gysgaça aýdamyzda şular ekonomikaň başlangyç bilmeli zatlaryny we ondan soňky wideolarda ondan başga hem jogap soraglara jogap bererin şu wagt eger soragyňyz bar bolsa kommentariýada ýazyň belläň laýk goýuň men hökman jogap bererin.